Wel helo, a dyma ni ym rhan nesaf ein stori ni. Ac os ydych chi'n cofio, roedd y stori wedi mynd fel bod yym y teulu Eloi wedi tyfu adenydd, a'r hoeaid wedi tyfu breichiau ac tyfu yn dal fel maint y teulu. Mae'n rhaid mai tua'r adeg yma y penderfynais i, yn ôl y fy nghartre fy hunan, godi'r ffôn i gael gair â Philip.

Roedd e fel y deryn yn chwerthin. Roedd y sifôn i lawr yn gyflym. O, y bys hud 'na, llefais. Beth mae e wedi wneud i'm ffrindiau i? Chi'n gweld nhw ar y ffôn. Y noson honno, tra roedd Mister a Misus Eloy a Philip a William yn ceisio cysgu yn y nyth uchel, dechreuodd gwynt mawr godi. Siglodd y goeden o naill ochr i'r llall, ac roedd pawb, hyd yn oed Mister Eloi, yn poeni y byddai'r nyth yn syrthio i lawr. Yna, daeth y glaw. Bu'n bwrw a bwrw, a rhedodd y dŵr i mewn i'r nyth a gwlychu pawb yn wlyb difyrol, ac o, roedd hi'n noson ddiflas iawn. O'r diwedd, daeth y bore a'i hail cynnes. Wel! meddai Misus Eloi. Diolch i'r drefn bod hynny ar ben, dwi byth eisiau cysgu mewn nyth eto. Cododd a chydrychodd dros yr ymyl. Help! gwaeddwch, gwaeddodd. Edrychwch, edrychwch i lawr fan'na! Bys i yng nghariad i, holodd Miss Reloy. Cododd ac edrych dros yr ymyl. Cafodd sioc ei fywyd! Ar y llawr, o danyn nhw, roedd y pedair hwyaden enfawr, mor dal â dynion, ac roedd tri ohonyn nhw'n dal drilliau yn eu dwylo. Roedd drill Miss Reloy gan un, roedd drill Philip gan un, ac roedd drill William gan un. Roedd y dryllu i gyd yn poentio'n syth at y nyth. Na, na, na! galwodd Mister a Misus Eloi gyda'i gilydd. Peidiwch â saethu, plîs, peidiwch â saethu! Pam lai? gyfynnodd un o'r hoeaid. Hi oedd yr un heb ddryll. Dych chi bob amser yn saethu ato ni. O, ond dydy hynny ddim yr un peth! Medde Mister Eloi, Mae hawl 'da ni i saethu hwyaid. Pwy sy'n rhoi hawl i chi? gofynnodd yr hwyaden. Ry' ni'n rhoi'n hawl i'n gilydd, atebodd Mister Eloi. Braf iawn, meddai'r hwyaden, a nawr ydyn ni'n rhoi'r hawl i'n gilydd i'ch saethu chi. Roedden wedi bod wrth fy modd yn cael gweld wyneb Mister Eloi bryd hynny. O, plîs! Gwaeddodd Misus Eloi, Mae fy nau blentyn fach i fyny fan hyn gyda ni. Fyddech chi ddim yn saethu fy mhlant i. Ddoe, fe saethoch chi fy mhlant i, medde Rhai Aden. Fe saethoch chi fy chwech plentyn i, bob un. Wna i byth wneud eto, gwaeddodd Mister Eloi. Byth, byth, byth! Ydych chi o ddifri? gofynnodd y rhaeaden. Ydw wir! meddai Mister Eloi. Saetha i byth hoeaden arall tra bydda i byw. Dyw hynny ddim yn ddigon da, meddai'r hoeaden. Beth am geirw? Wnai unrhyw beth ddwedwch chi ond i chi roi'r drylliau 'na i lawr. gweudded Miss Reloy. Saetha i byth o'i aden na charw nag unrhyw beth arall eto. Rhowch chi eich gair i mi, meddai rhoiaden. Gwnaf, gwnaf, meddai Miss Reloy. Newch chi daflu eich drylliau i ffwrdd, gyfanodd rhoiaden. Fe dorrai nhw yn deilchion, meddai Mister Eloi, a fydd dim angen i chi fy ofni i, na fy nheulu i byth eto. Da iawn, meddai Nhŷ'r Arhoiaden, fe gewch chi ddod i lawr nawr, a gyda llaw. Ga i eich longyfarch arni? Mae'n eitha da am ymdrech gyntaf. Camodd Mister and Misus Elwy a Philippa William o'r nyth a hedfan i lawr. Yn sydyn, aeth popeth yn dywyll o flaen eu llygaid, ac roedden nhw methu gweld dim. Ar yr un pryd daeth teimlad rhyfedd drostyn nhw i gyd, a chlywon nhw wynt mawr yn chwythu yn eu clustiau. Yna, dyma'r duwch oedd eu blaen nhw, eu llygaid yn troi yn las, yn wyrdd, yn goch, ac yna'n aur. Ac yn sydyn, dyna lle roedden nhw, yn sefyll mewn heulwen lachar hyfryd yn eu gardd eu hunain, wrth ymyl eu tŷ eu hunain, ac roedd popeth yn ôl fel arfer unwaith eto. Ydych chi'n gweld nhw'n ôl yn bobl eto? Mae ein hadenydd ni wedi mynd, gwaeddodd Miss Reloy, ac mae ein breichiau ni wedi dod nôl. A dydyn ni ddim yn bit o ragor, chwarddodd Misus Elog. O, dwi mor falch! Dechreuai Philip Mae William dawnsio'n llawen. Dych chi'n gweld nhw'n dawnsio? Yna, fri uwch eu pennau, clywon nhw hwyaden wyllt yn cwacian. Drychodd pawb i fyny a gweld y pedwar aderyn yn hardd yn erbyn yr awyr las, yn hedfan yn agos at ei gilydd ar eu ffordd yn ôl i'r llyn yn y goedwig. Mae'n rhaid mai tua hanner awr wedyn y cerddais i ardd y teulu elw. Roeddwn i wedi dod i weld sut roedd pethau'n mynd, a rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n disgwyl y gwaethaf. Wrth y glwyd, dyma fi'n aros a syllu. Roedd hi'n olygfa rhyfedd! Yn un cornel, roedd Mister Elwyn malu y tri dryll yn deilchion a morthwyl enfawr. Mewn cornel arall, roedd Misus Eloy yn rhoi blodau hyfryd ar 16 o dwmpathau bach o bridd. Cefais wybod wedyn mai beddau'r hoeaid oedd wedi saethu diwrnod cynt oedd y rhain. Ac yng nghanol y buarth, safai Philip a William, a sach ofalus gorau eu tad wrth ei hymyl. O'u cwmpau, o'u cwmpas, oedd hoiaid, colomennod, sgithanod, adar y to, sawl robin, ehedyddion, a llawer o adar eraill nad o'n i'n eu hydnabod. Roedd yn bwyta'r barlys roedd y bechgyn yn ei wasgaru fes y lôn yn llawn. Dych chi'n gweld? Bore da, Mister Eloi, meddwn i? Rhoddodd Mister Eloi ei bortffoil i lawr ac edrych arnaf. Nid Eloi yw fy enw ragor, meddai, er yn rhydedd i'n ffrindiau pluog, dw i wedi newid o Eloi i Oi. A Misus Oi ydw i,

Fi adeiladodd y cyfan fy hun, meddai Mister Ui yn falch, pob brigyn ohono. Os nad wyt ti'n credu mi, meddai Misus Ui, cer i mewn i'r tŷ a chael cip ar y stafell ymolchi. Mae'n llanast. Llenwa nhw bath reit i'r ymyl, meddai Philip. Mae'n rhaid eu bod nhw wedi bod yn nofio ynddo droi'r nos. Ac roedd plu ym mhobman. Mae hwyaid yn hoffi dŵr, meddai Miss Roy. Dwi'n falch iddyn nhw gael amser da. Ar hynny, o rywle draw wrth y llyn, daeth sŵn bang mawr. Mae rhywun yn saethu! gwaeddais. Jim Cooper yw e, meddai Miss Roy. Fe a'i Dream Mab. Fe a'i dream mab. Mae'r teulu cyfan wrth eu bodd yn saethu. Yn sydyn, dechreuais i wylltio. Yna, teimlais yn boeth iawn. Yna, dechreuodd blaen fy mis Oglais yn ofnadwy, Gallwn deimlo'r pŵer yn dod yn gryfach o hyd y tu mewn i mi. Troes a dechrau rhedeg tuag at y llyn cyn gynted ag y gallwn. Hei, gweiddydd Mister Roy, beth sy'n digwydd? I ble rwyt ti'n mynd? I ddod o hyd i'r teulu Cooper, atebais. Ond pam?